Jo, wëllkomm a Merci fir Är Präsenz op dëser Pressekonferenz, déi de Jos Pichitali, de Gary Diderich an ech als Gemengeréit aberuff hunn, fir kënnen iwwert den aktuellen Zoustand vun der Prozedur vum PAG an eise jeeweilege Gemengen ze schwätzen. fir haaptsächlech och ee gemeinsamt Uleies kënnen un d'Leit ze bréngen, nämlech de Manktem un Demokratie an Transparenz bei der Gemengeplanung am Kader vum Plan d'aménagement général. Et ass esou, dat besonnesch an eise Gemengen d'Virgoensweis vun de Schäfferéit problematesch ass. Bis elo koum zu Esch nach keen offiziellt Dokument dozou op den Dësch an och d'Prozedur, den Datum vum éischte Vott, eng geplangte Form vum participativem Prozess, ass och nach net am Gemengerot erwähnt oder diskutéiert ginn. Zu Déifferdeng gouf den Ustouss fir ee partizipative Prozess bei der Entwécklung vum PAG zwar gebaach, mee en ass nach net zustane komm. Et existéiert och säit 2016 eng Étude environnementale stratégique. déi beim Nohaltegkeetsministère läit, awer nach ni e Gemengeconseiller zu Gesiicht krut. Zu Suessem kruten d'Gemengeréit d'Dokumenter elo 5 Deeg virum éischte Vott, also deen elo muar ass. Dat si 1.500 Säite fir anzestudéieren. De Jos erkläert herno, wat et domat op sech huet a firwat dat och eng Mer à boire ass. Bon, wéi Der mierkt, hu mär als Gemengeréit alles ënner Kontroll. D'Leit, déi an eise Gemenge wunnen, hunn en totalen Iwwerbléck iwwert d'Aart a Weis, wéi hir Gemeng, an där se liewen, d'Stad bitt, hiert Haus, hire Gaart, hire Quartier, gemeinsam Flächen, Gréngflächen, Fräizäitzon, Schoulen a sou weider sollen ausgesinn. De PAG ass ass wuel dat wichtegst Dokument an dëser Amtszäit, zu där sech de Gemengerot schwéier Zougang. ka verschafen a bei deem senger Entwécklung mir Gemengeréit, besonnesch aus der Oppositioun, ausgeschloss sinn, grad ewéi d'Awunner. Wuel bemierkt, dat dëse PAG e Liewens a Wunnraum vun den Awunner wäert staark beaflossen. Dofir ass eise mot d'ordre kee Gemauschels hannert zouenen Dieren. D'Leit hunn e Recht ze wëssen, wat mat hirer Proprietéit soll a ka geschéien, well meeschtens ass esou, dat de Promoteur schonn als éischte Bescheed weess. An d'Geheimhaltung ass sécher kee Mëttel géint d'Spekulatioun op den neie Wäert vun Terrainen oder d'Ëmklasséiere vun Haiser unzekämpfen. Mir mengen, dat d'Leit e Recht sollen hunn, déi Gemeng, an där si liewen, kënne matzegestalten. A vläicht, éier mer elo op d'Spezifizitéite vun deenen dräi Gemengen agoen, wëll ech just nach op d'Prozedur vun der Landesplanung dozou eppes soen, déi jo awer och en Impakt op d'Gestaltungsméiglechkeete vum PAG huet. Déi Prozedur, déi verleeft vun hannen no vir, also en neie Plan directeur d'aménagement territorial ass an der Maach an et gëtt och iwwer participativ Workshoppen diskutéiert, mee mär froen eis, wéi kann een dann do PAGen erausbréngen, déi jo am Fong sech un deem Gesetz sollen uleeën, an d'Plan-sectoriellen, déi leien och scho quasi am Tirang, an wat notzt dann do nach eng Biergerbedeelegung am Kader vun de Workshoppen? déi iwwert deen neie PDAT, deen ëm Nohaltegkeet, dee vum Nohaltegkeetsministère virun zwou Woche gestart ginn ass. Wéi gesot, dat Ganzt ass, et ass komplex, et ass chaotesch, et ass ontransparent an et ass evidenterweis net inklusiv. An dofir brauche mer eng ëffentlech Debatt. Voilà, ech ginn d'Wuert da lo weider un de Jos Piscitelli, deen da kann iwwer d'Situatioun zu Suessem schwätzen. Ech probéieren, de PAG am Allgemengen ze verbanne mat deem, wat zu Suessem geschitt ass an deene leschte véier Joer praktesch. Fir e klengen, fir d'Hierarchie vum PAG ze maachen, dat ass schonn ugeklongen, do sinn d'Plan-sectoriellen, déi, also d'Landesplanung, déi eigentlech priméieren. Da kënnt de Plan d'aménagement général an op dee Plan d'aménagement général, do ginn dann PAPen geluet, dat heescht Plans d'aménagement particuliers, déi dann an de Quartier existants sinn, an da gëtt et nach e Bautereglement. Virdrun do ass et e grouse Plang ginn, dee PAG geheescht huet, an et war eng Partie écrite derbäi an e Règlement des bâtisses, an deen huet dann definéiert, wat ee kann an där Zone, wou ee wunnt, respektiv wat ee ka mat sengem Haus maachen, ob een do däerf en Appartement bauen oder ob een do nëmmen däerf en Haus bauen, wéi wäit datt een däerf ausbauen an esou weider. Firwat mer d'Wichtigkeet och vun dëser Pressekonferenz fonnt hunn, dat ass, D'Procédure als solch, déi vun der Législatioun ausgeet, awer och d'Wichtegkeet fir d'Leit driwwer ze informéieren, wéi wichteg datt et dës Kéier haaptsächlech ass, fir sech op der Gemeng ze befroen, wat dann elo effektiv mat hiren Terrainen geschitt. Ech hunn, mir hunn e Communiqué hei virbereet, mee ech hunn och en Dokument, wat, wat soll mer dinge fir moar de Moie, wann dee PAG soll gestëmmt ginn an der Gemeng Suessem. Ech kann Iech dee matgi well do stinn eng ganz Partie Saachen dran. En ass net corrigéiert, si masseg Feeler dran, mee ech hunn probéiert, ech hunn eng Nuetsschicht ageluet an eng sinn eng ganz Woch am Gaang, well mer effektiv Dokumenter de leschte Freiden Owend kritt hunn, déi definitiv Dokumenter. Mir haten eng Partie Dokumenter, wéi Dir am Historique gesitt, virun engem Joer zum Deel, wat eigentlech eng Ëmsetzung vun den aler Nomenclature, vun der aler Partie écrite op déi nei fir. Duerfir war déi Procédure, déi mer non démocratique nennen, wou de Conseil eigentlech dégradéiert gëtt zu enger Chambre d'enregistrement, dat heescht, de Conseil kritt gesot, Sou, dat ass et, well de Vote vum PAG, dee muss duerch de Conseil lafen, mee déi PAPe vun de Quartiers existanten, déi, dat ass, déi brauchen net gestëmmt ze ginn, déi kritt de Gemengerot zur Kenntnis an der Procédure. Dat heescht, dat ass en Déni démocratique, wéi mer dat nennen. An zwar ass dat esou wichteg, Fréier hutt Der, wann Der eng Residence hutt musse bauen, hutt Der mussen e PAP maachen op där Residence, kucken, ob dat dra gepasst huet, ob d'Konditioune vun der Zone gestëmmt hunn a sou weider. Haut gëtt elo e PAP, dat heescht e Plan d'aménagement particulier, op eng ganz Cité zum Beispill geluet, op e ganze Kär wéi zu Zolwer zum Beispill. An Dir wësst net, Dir kënnt, de Buergermeeschter brauch dono nëmme méi eng Baugeneemegung ze ginn. D'Haiser, déi virdru vläit als Haiser, wou ee konnt bis zu 4 Appartementer dra bauen, do däerf een a verschidde Zonen elo nach just en Eefamilljenhaus bauen, mat de Contraintë vum Ausbau a sou virun. wat eng Devaluatioun vum Terrain bedeit an och vum Haus, obwuel een där Philosophie ka gerecht ginn, wann ee seet, okay, mir wëllen den Tissu bâti halen a mir wëllen net, datt iwwerall Appartementer gebaut ginn, mee d'Leit sollen dat awer wëssen. An op där anerer Säit kann et sinn, datt eng Zone, déi eigentlech méi fir fir eenzel Haiser oder wou eenzel Haiser stinn, déi dann elo op eemol opgemaach gëtt, well eben do eng Zone mixte urbanisée oder eng Zone mixte villageoise gebaut gëtt. Dat heescht, et ännert sech praktesch fir jiddereen, deen an der Gemeng wunnt, duerch de Fait, datt mer virdrun néng verschidde Zones d'habitationen haten an der elo nach praktesch véier hunn. An déi véier, déi ginn opgedeelt op. Op Eenzelhaiser, 4 Wunnengen, 6 Wunnengen, 8 Wunnengen. Dat ass e ganz wichtige Moment. An dat kréie mär zur Kenntnis als Gemengerot. An de Schäfferot huet decidéiert, wat wéi en déi Zonen ëmklasséiert. Dat ass e ganz, e ganz wichtige Punkt. Hie brauch déi Dokumenter och an hirem. an hirer Version finale eréischt ze ginn, virum Vott an der Procédure. Mär hu verlaangt, datt ier ee Quartieren elo definéiert als zum Beispill mat méi héich Wunnengen an ënne Geschäfter, respektiv ier een den Ausbau vun enger Uertschaft wéi Éilereng zum Beispill op den Extremitéiten organiséiert an am Kär méi héich, sollt een d'Leit froen. An zwar mat der Propositioun vum Schäfferot. Dat ass awer net geschitt. Weder d'Kommissiounen nach d'Groupes de travaillen oder d'Populatioun ass gefrot gi virdrun. D'Prozedur gesäit dat och net vir. Duerfir prangere mer eigentlech och um nationalen ganz d'ganz Legislatioun un, wou déi déi eigentlech net virschreift, datt een déi Consultatioun vum Bierger muss virdru maachen. Wann elo. wou zu Suessem moin gestëmmt gëtt, dann hunn d'Leit 30 Deeg Zäit fir punktuell ze reklaméieren op engem vun deene Punkten, bon net all eng déi si betrëfft, et gëtt do, dat gëtt allgemeng esou gemengt, mee am Prinzip huet jidder Bierger zu eenzele Punkten d'Recht, och wann en net direkt concernéiert ass, eng Reklamatioun anzeginn an en huet 45 Deeg Zäit fir déi Supp, dat heescht dat ass eng Umweltpréifung déi am Dossier virgesinn ass, fir déi ze contestéieren. Dat ass eng ganz Partie vun Dokumenten, et sinn 800 Säiten, déi de Bierger elo 45 Deeg Zäit kritt fir ze consultéieren. An e kann awer op d'Gemeng goen, wärend de Bürostonne bei eis oder um Site vun der Gemeng, dat ass dat ass och laut dem Gesetz virgesinn, wou en da kann reklaméieren. De Projet d'aménagement général mat senge Fichen, mat der Umwelt, mat der Strategie Umweltprüfung vun 800 Säite plus 17 Annexen, wat iwwer 600 Säiten ass, mat där Umweltprüfung, déi virun dräi Joer gemat ginn ass, mat der Étude préparatoire vun 100 Säiten, eng Analyse de situation vun 250 Säite mat 20 Pläng, D'Konzept vum Developpement, da muss de Schäfferot soen, wéi e sech Developpement virstellt, iwwer 100 Säite mat siwe Pläng, Schémadirecteuren op deenen neie Quartieren, en huet deelweis schonn e puer nei Quartieren, déi virdrun net am PAG waren, huet e mat erageholl, do gëtt et Partie écriten derzou a Schémadirecteuren. An da kommen déi zwou Parties écrites, an déi si fir eis zu Suessem onacceptabel, inadmissibles, well se incohérent sinn, si sinn ze vill strikt a generaliséiert oder ze vill simplistesch, relativ farfelu, och zum Deel irréalisabel, well do Saachen drastinn, déi virdrun op en Haus gepasst hunn. respektiv ganz Quartieren, déi ëmklasséiert gi sinn, wou nëmme méi Een a Eefamilljenhaiser däerfen dra sinn, mee do stinn awer Appartementer nach dran. Dat heescht, déi sinn automatesch an d'Zon mat ëmklasséiert ginn. Wann een do elo wëll eppes änneren drun, da kënnt een an d'Labränten. Dofir gëtt eng ganz Partie Derogatioun an eiser Partie kritt, déi, Op esou Dénge wéi Ästhetik a wann et net anescht geet an esou weider, do kann ewuer ee Meeschter dann, wat mir als relativ arboritär awer fannen, oder e muss esouguer dann eng Derogatioun ginn, déi zu extrem villen Interpretatiounen an Incertitudes juridiques mat Recoursen, déi héchstwahrscheinlech wäerte programméiert sinn. Et huet ee keen e Patentrezept, wéi déi Partie écriten sollen ausgesinn, mee déi zielen elo, och wa mer gesot kréien, déi wäeren net a Stee gemeesselt, déi zielen elo am Kader vum PAG. A wann déi geännert ginn, da muss d'ganz Prozedur geännert ginn. Et ass net virdrun, wéi d'Bautereglement, wat e Règlement communal ass, dat de Gemengerot kann éischter oder besser änneren, wéi elo déi Partie écrite zu deene Pläng. Dat heescht, an deene Partie écrite steet genau, a wat fir enger Zone déi esou definéiert ass, wéi wäit datt ee wat däerf maachen. An do sinn extrem vill Changementer komm. Da menge mer och, datt verschidde Reegelen ausserhalb vum Champ d'application sinn, datt een nëmmen an engem Eefamilljenhaus kee Student däerf logéieren, ausser et mécht een do e Logement intégré, dat heescht, et muss ee säin Haus eng aner Affektatioun ginn. Dat steet och néierens am Text. Dat hu mer elo net direkt gesinn. Also dee Punkt, an da kënnt dee Punkt, deen ugeschnidden ass, deen eigentlech all déi Remarken, déi mer ze maachen hunn, an all déi Weeër vun der Net-Demokratie, déi net agehale gi sinn, plus d'Importenz fir d'Leit wierklech drop opmierksam ze maachen, wat dësge geschitt, dofir froe mir fir dee. Dee Vott do ze reportéieren an eise Remarquë gerecht ze ginn, dee Vott ze reportéieren, notamment, e gesäit jo esou aus, wéi wann den Datum vum 8.8.2018 op den 1.9.2019 giff verluet ginn an d'Plan-sectoriellen eréischt am Mee erausginn. Dat giff jo och Sënn maachen. Mir kënnen net iergendeng Zon definéieren an da seet de Stat, nee, mir hätten awer gär, datt Dir dat an dat maacht. Dat heescht, dann ännere mer de PAG erëm opgrond vun engem Plang, deen eigentlech iwwergeuerdnet vun engem Plan d'aménagement général vun der Gemeng ass.
Merci Jos. Jo, mä Der gesitt, wat op ee kann duerkommen als Gemengerotsmember. Et ass vill ze verdauen a kuerzer Zäit. An deem Fall si mär elo nach net zu Déifferdeng. Dat heescht, zu Déifferdeng hu mer am Moment nach guer näischt do leien, grad ewéi zu Esch. An ech mengen, dat ass awer en immens wichtegt Thema. Dat mierkt een eleng schonn um Beispill, wou de Jos Piccitelli elo genannt huet, vu wegen, datt elo iergendswéi do d'Gemeng reglementéiert, datt een an engem Eefamilljenhai, datt een an Eefamilljenhaiser, well et si jo vill dovunner da betrafft, je no Zon, kee Student soll kënnen Hebergéieren, dat ass jo en Non-Sens sonner gläichen. Elo war nach dës Woch en Départ vum OAI mat Vertrieder vun de véier grousse Parteien, wou driwwer grad driwwer geschwat ginn ass, wéi kënne mer dat am Fong favoriséieren, datt de Wunnraum deen do ass méi ausgenotzt gëtt an datt och intergenerationellt Wunne méi gefërdert gëtt an esou weider. An da maache mer herno a Gemengen do den absolutte Géigendeel. Dat ass fir mech net ze verstoen an dat wäert op jiddefalls net zur Verbesserung vun der Logementssituatioun bäidroen. Wat een och gesäit bei deem, wat den Jos Piccitelli elo beschriwwen huet, dat ass, dass, ween huet dann d'Méiglechkeet innerhalb vu 45 Deeg 800 Säiten duerchzegoen an dann eng Reklamatioun ze maachen, déi iergendeppes standhält? Well dat sinn déi, déi sech en Affekot kënne leeschte wéi dat elo zu Dikrech geschitt ass. An déi kënnen dann esou wäit goen, datt se esou eppes gekippt kréien. An déi, wou awer net déi Mëttelen hunn, net dat Wëssen hunn, dat vläicht emol guer net matkréien, wëll dat wäert erëm, dat gëtt net onbedéngt ëmmer esou un all Bierger gedroen, datt jiddereen et matkritt, mä déi kënnen do guer net intervenéieren. Ech wollt awer elo eben och agoen, wéi dat dann zu Déifferdeng ausgesinn huet. Zu Déifferdeng ass et esou, datt ech als Conseiller vun déi Lénk 2013 schonn intervenéiert war mat enger Motioun, fir ze soen, Hei kuckt éischtens, datt deen Delai méi laang gëtt. Deen ass jo elo schonn, deen ass jo dunn, dee gëtt jo elo nach eng Kéier verlängert. Mä awer och, datt dass Der déi Zäit notzt, fir eng Participatioun vun de Bierger ze erméiglechen an interfraktionell och e Comité op d'Been ze setzen, wou all d'Parteie kënnen mat dru schaffen. Deemools, zu Déifferdeng si jo och des Ëftere Changementer gewiescht ënner DP, déi gréng, war do näischt ze maachen. Do wollt keen eppes dovunner wëssen a si wollten dat einfach weider maachen. Et muss een och wëssen, dass De PAG zu Déifferdeng, mengen ech, zënter 1990 dru geschafft gëtt, en neie PAG opzestellen. Dat heescht, do sinn awer, mengen ech, innerhalb vun deene bal 20 Joer geschwënn eng Rei Informatiounen zesummekomm. A keng vun deenen Informatiounen huet de Gemengerot bis haut gesinn. Dunn ass eng aner, eng nei Koalitioun komm, wéi de Regierungswiessel e war, déi gréng, LSAP, csv. An dunn ass op d'mannst Richtung Biergerparticipatioun e puer Saache geschitt. Dat heescht, de Schäfferot huet en externen Expert erageholl fir eng Démarche participative. An do sinn e puer Elementer gewiescht. Dat eent war de Site Carticipe. Also dee war op differentchange.lu, mee dat ass esou en Outil, deen aus Frankräich kënnt, dee sou mat Geolokalisatioun funktionéiert, wou jiddereen, E kann op der Quad soen, dat géif ech maachen, dat géif ech maachen, do an do. An da kann och jidderee soen, wat een anerer kënne soen, ob se eng Idee gutt fonnt hunn oder net, se kommentéieren an esou weider. Bon, dat ass gemaach ginn, mee och do ass iergendswéi méi oder manner absichtlech gekuckt ginn, dass se net ze vill Leit matkréien, dass et dat gëtt. Mir hunn zum Beispill virgeschloen, zu Déifferdeng huet een déi rise Panneauen, Open Air, esou wann een do, e bëssen eng provokativ Grafik higesat huet, wéi d'Stad kinnt ausgesinn, mat engem Saz oder esou, dann hätt jiddereen et matkritt. Nee, dat ass awer net gemaach ginn, soudass d'Participatioun manner staark war an enger drëttgréisster Stad wéi Déifferdeng wéi elo zu Ettelbréck, wann et ëm den, déi hunn den nämmlechten Outil elo benotzt, ëm Mobilité douce gaangen ass. Do waren am Fong vill méi Leit, déi intervenéiert hunn op deem Internetsite. Da waren och Balades urbaines, dat heescht Spadséiergäng an de jeeweilege Lokalitéiten, Déifferdeng, Syr, awer fënnef, fënnef Uertschaften. An dat ass och vun der Approche hier, op jidde Fall hu mär dat begréisst, mä och do huet erëm keen eppes dovunner héieren, matkritt, ausser zu La Sauvage, der klengster Uertschaft, do ass en toute boîte gemaach ginn. An den aneren Uertschaften ass keen toute boîte gemaach ginn, dat heescht d'Participatioun war och deementspriechend. Wéineg. Also et ware Bierger, jo. A wat do och interessant war, dat war, datt och d'Bierger net nëmme also mat Fonctionnairen zesummekomm sinn, well dat ass jo net nëmmen d'Politik, déi hei intervenéiert, gell, bei engem PAG. Do hunn d'Fonctionnaire jo ganz vill Aarbecht an dann och ganz wichteg d'Leit, déi fir d'Büroe schaffen, déi der Gemeng zouschaffen, gell. Et ass och eng Zukunftswerkstatt organiséiert ginn. Och do sollt eng Pressekonferenz sinn, fir dass fir do méi Pub dofir ze maachen, fir dass do Leit deelhuelen. Awer och déi huet erëm net stattfonnt. Déi war just virgesinn, huet net stattfonnt. An och do hunn am Fong éischter déi üblech Verdächteg da matgemaach. Bon, do kann ee soen, d'gutt Intentioun war awer do. An et ass an der Ëmsetzung net grad esou gutt gelaf, wéi een et wollt, mee d'Méiglechkeet war op jiddefalls do. Mee dann, wéi geet et da weider? An do ass eis Kritik awer ganz staark, well do ass e Rapport ugefäerdegt ginn, an dee Rapport, deen huet kee Mënsch ze gesi kritt, also op Initiativ vum Schäfferot. Ass déi Biergerparticipatioun fir, op Nofro hin, am Fong fir de Bureau d'études gewiescht. Dat heescht, vun engem Expert kritt een ee Rapport an dee gi mer dann einfach weider un déi nächst Experten. Awer de Gemengerot kritt dat net, d'Bierger kréie guer kee Retour dozou. An ech hu missten e puermol intervenéieren, dass op d'mannst de Gemengerot dee Rapport dunn endlech kritt huet, mee d'Bierger hunn nach ëmmer kee Retour kritt zu all deenen Ideeën, déi se do publizéiert hunn. Well do kommen natierlech Ideeën, déi net tel quel an en PAG kënnen afléissen, mee do kanns de awer e Retour ginn un déi Leit, déi awer sech d'Méi gemaach hunn, do deelzehuelen. Op jiddefalls huet een do éischter Leit decouragéiert, fir deelzehuelen, an hir Ideeën anzebréngen, wéi encouragéiert. Dat ass dann déi Biergerparticipatioun, awer d'Abannen och vum Gemengerot, déi ass dann deementspriechend nach ëmmer ganz wéineg. Op all Interventioun hi ass dann iergendwéi eng Versammlung aberuff ginn. De Problem ass, an deene Versammlungen huet de Gemengerot ëmmer erëm erkläert kritt, wat e PAG ass, wéi een e PAG opstellt. Dat ass komplizéiert, mee et muss een net onbedéngt dräi Mol erkläert kréien, nodeems ee schonn als Gemengerot, wann een da motivéiert war, eng Formatioun matgemaach huet an am Fong déi Saache scho wosst. Dat heescht, mir hunn am Fong, mir si bis haut als Gemengerot guer net au courant zu all deenen Aarbechten, déi do iwwer 20 Joer gemaach ginn. Et ass eng Supp ugefäerdegt ginn, also eng strategesch Umweltprüfung, Och déi hu mer nach net kritt. Déi hunn ech explizit och an enger schrëftlecher Fro vum Schäfferot gefrot a bis haut leider nach net kritt. Ech konnt dunn och e Fonctionnaire mat deem schwätzen iwwert de PAG. Deen huet mer och nach eng Kéier Leit erkläert, ëm wat et da beim PAG geet a wéi eng Froestellungen sech fir Déifferdeng stellen, mee awer schrëftlech hunn ech näischt kritt. Net wëll heen et schlecht gemengt huet, mee wëll en d'Autorisatioun vum Schäfferot net hat, obwuel eise Buergermeeschter Roberto Traversini gëschter nach gesot huet, dass een am Kader vun enger anerer Debatt, dass ee bei e Fonctionnaire ka goen an dass ee jo do all d'Informatiounen kritt, déi een da gär hätt. An der Praxis ass dat Heiansdo de Fall an heiansdo net de Fall, wat net un de Fonctionnairen hänkt, mee wat um politesche Wëllen hänkt. An dat Ganzt, och wéi d'Lynn Wies an de Jos Piccitelli et schonn uklénge gelooss hunn, ëmmer e bëssen ënnert dem Virbehalt, jo, mee do kommen Informatiounen eraus, déi maachen, datt spekuléiert gëtt. An do muss ee sech awer froen, ob dat, wat da méi wichteg ass a wéin, wou déi Gefor méi grouss ass, esou also wann den normale Bierger huet éischtens wéineg Moyen grouss ze spekuléieren an zweetens nach manner Moyen fir un Informatiounen ze kréien, wann se net transparent fir jidderee gemaach ginn. Aner Leit, déi vläit méi am Metier dra sinn, Promoteuren oder esou, denken ech, dass se, denke mär, dass se se ëmmer aner Weeër kënne fannen, sech besser kënne informéieren, op d'mannst dee Moment, wou Saachen da public sinn, vill méi um Qui-vive sinn an déi technesch Termen och ganz anescht verstinn, awer och vläit virdru sech einfach heiansdo renseignéieren an dann vläit awer déi eng oder aner Informatioun kréien, mat där se eppes kënnen kënne maachen. Da gesitt Der also, dass zu Déifferdeng ënner alle Majoritéiten, mir hate jo, mir schwätzen hei vun dräi Majoritéiten, DP, déi gréng, déi gréng, LSAP, csv an elo déi gréng, csv, an am Beräich PAG ass et elo Abrëll, Enn Abrëll an am August Laut hirem offizielle Fahrplan am August soll dann de PAG stoen an de Gemengerot huet bis haut null Informatiounen, wat wat dann do soll drakommen. D'Bierger, déi hänken zënter zwee Joer an der Loft. Si sinn iergendswann gefrot gi wéi denkt Där, datt Déifferdeng sech soll entwéckelen? Kee Retour. An och Wann ee elo géif akzeptéieren, datt ee seet, hei, mär wëlle keng Pläng erausgi fir datt net ka spekuléiert ginn, ginn et awer ganz vill Saachen, déi ee kann an enger Biergerparticipatioun maachen, esouguer andeems ee Froe stellt an, oder datt ee seet, opgrond vun all deenen Demarchen, déi mer bis elo gemaach hunn, proposéiere mär déi heite politesch Choixen, esou wéi se de Jos Piccitelli se fir Suessem uklénge gelooss huet, de Choix fir, An an Zone just nach Eefamilljenhaiser ze halen, keng Appartementshaiser. De Choix fir fir déi an déi Zonen esou an esou ze entwéckelen. An da kinnt ee jo awer dat nach eng Kéier diskutéiere mat de Bierger a kucken, ob do e Wëllen do ass, dat esou ze maachen. An dat geschitt eben och zu Déifferdeng net. Wichteg vläit nach ze soen, dat ass, dass elo mat deem Gesetz vun deem PAG all fënneft Joer de PAG soll iwwerschafft ginn. Da si mer gespaant, ob dat, a wéi enger Form dat dann och wäert stattfannen. A mir fäerte ganz, dass esou wéi et elo lassgeet, dat och wäert esou weidergoen an am Fong ni déi wierklech Froe vun der Entwécklung vun der Stad esou opgeworf ginn, wéi se eiser Meenung no sollten. Merci an dann kritt der nach en Abléck wéi et zu Esch leeft oder net leeft.
Merci Gerry. Jo wéi gesot zu Esch si mer a Saachen Ëffentlechkeetsaarbecht an Informatiounsstand nach e bësse méi schlecht drun wéi Déifferdeng. Zu Esch gouf dee leschte PAG 2003 votéiert, en ass säit 2005 en vigueur. Säitdeem louche keng Dokumenter méi fir. Wéi wäit sinn d'Entwécklungspläng? Kee weess dat. Et ass awer och vill neien Terrain erschloss ginn, meng 72 Hektar Terrain op den Arbeits Schëffleng's Frichen. Do soll d'Chamber sech drëm këmmeren, mee do ass och kee partizipative Prozess a Siicht, deen am Fong kéint esou eppes wéi de Belval-Szenario verhënneren. wou ganz wéineg am Interessi vun de Besoinen a vun de Leit geplangt ginn ass, wann een d'Commercë kuckt, d'Infrastrukturen, déi deelweis feelen, d'Servicer, déi deelweis feelen fir d'Studenten an esou weider. Bon, zwar ginn et keng offiziell Informatiounen, et ginn awer Rumeuren. Heiansdo brénge mer et fäerdeg, e bësse Gemauschels zu Schlësselbach opzefänken. Bei der L'Entité Rouge dat en och en frischen Terrain ass deen der Arcelor gehéiert, do läit d'Kromm an der Heck, well do gouf et lescht Joer am Juli eng Presentatioun mam deemolege Schäfferot, wou de Projet fir de Quartier vun engem Promoteur virgestallt ginn ass, deen dee Promoteur ass e bekannten Homme d'affaires, deen och spezialiséiert ass am Immobilieninvestment. Mee bon, dat wëll jo näischt heeschen. Mee voilà, firwat, mir hunn eis gefrot, firwat iwwerhëlt d'Agora dann hei net den Aménagement? An dat kéint vläicht dru leien, well deen Terrain och nach exploitéiert gëtt. Do gëtt nach fläisseg geschëppt, fir nach e puer Suen aus dem Schlakentipp erauszehuelen. An héchstwahrscheinlech ass dat och e Manöver, fir Zäit ze spueren, Zäit ze spueren bei der Planung vun deem Quartier. Mee d'Populatioun zu Esch, déi wiisst, déi huet keng. D'Zäit ze waarden, bis endlech nei Wunnengen, Schoulen a Spillfläche kënne gebaut ginn an amenagéiert ginn. An et geet hei och net nëmmen ëm d'Schafe vun neiem Wunnraum a Liewensraum, mee och eben ëm d'Erhale vun engem industrielle Patrimoine an natierleche Ressourcen, déi mussen assainéiert ginn. An dann ass och ëmmer d'Fro, Wiem seng Käschten? Voilà, firwat stinn déi Saachen do net ëffentlech zur Debatt? Wou sinn d'Biergerfroen, wou sinn d'Biergerconsultatiounen? An déi heite Pressekonferenz hätt am Fong och wierklech d'Zil, fir kënnen e bëssen Drock ze maachen an am Fong zu Déifferdeng an zu Esch an och an anere Gemengen dat ze verhënneren, wat zu Suessem geschitt ass. Voilà, sot ech Merci.